Gepleýär Aşgabat. Mähriban diňleýjiler! Biz häzir sizi Allanur Bathyzyň Ýetişiksiz okuwçynyň gündeligi atly powestini dolulygyna diňlemäge çagyrýas. Seslendiren Goçmyrat Orazberdiýew. Enem Nurnabat Aýmämmet gyzynyň ýagty-ýadygärligine hemem meni gowy görýän mugallymlaryma, synpdaşlaryma bagyşlaýan. Ilki bilen şu gündelik näme sebäpden ýazanymdan başlaýyn. Bir gün dil-edebiýatdan sapak berýän Täjigözel mugallym Erkin temada ýazan düzmämi okatda meni öwüp başlady. Eger harp ýalňyşlaryna göz ýumup wakany beýan edişiňe seretseň-ä, saňa tüýs ýazyjy diýäýmeli ekeni. Şonda näme üçindir mende ýazyjy bolmak höwesi döredi. Ähtimal mugallym şol wagt meň göwnümi götermek üçin öwendir. Sebäbi öýe berlen ýumşy ýerine ýetirip gelmegim onuň üçin garaşylmadyk waka bolupdy. Dogrusy, mekdebe baran çaga hat ýazmagy öwrenmek, soňra-da käýinç eşitmezlik, ýaramaz baha almazlyk üçin galam tutýan okuwçyň özbaşdak gündelik ýöretmegi heý akyla sygjak zatmy diýsene. Gör öwgi nämeler etdirmeýär. Gündelik ýöretmek aňsat-a bolmady. Bolsa-da mugallymlaň biriniň pylany ýazyjy gündelik ýöredip meşhur bolupdyr diýeni ýadyndady. Esasanam meşhur bolupdyr diýen ýeri. Mümkin, meniňem şol ýazyjy ýaly gündelik ýazyp tanymal bolasym gelendir. Siz, Bu äşöhraty ýaşlykdan özüni aldyrypdyr-ow diýmäň. Gündelige ony-muny bellik etmegiň enlige öwrülenini özümem bilmän galypdyryn. Ilki-ilkiler-ä diňe täze sözlügimi baş harp bilen ýazyp başlamalydygyny bilýänligimi aýtsam, siz meniň bilim goryma baha berip bilersiňiz. Soň-soňlar gündelige ýazan zatlaryma düşünmän, özümem ýaman kösenipdim. Her näçe agyr degse-de, mugallymyň, Seň ýazan zatlaryňy okanymdan, bir hepdeläp ýer agdalanym gowy görýän-dä! Diýen janykmasynyň şol döwürler hakykata has golaýdygyny boýun almaly boldy. Hawa, men Orazyň daýysy Berde ýalta ýaly, iň soňky okan kitabym harplykdyr diýip öwnüp bilmesem-de, ýalňyşsyz owadan ýazmagy başarmaýanyma çyndy. Gündelikdäki ählije zat gyzgyny bilen ýa-da ýatlamalarym esasynda ýazyldy. Elimiň boş wagty kelläme gelen pikirlerem, Gören-eşiden wakalarymy ýazyşdyryberdim. Ýüregimi gündelige dökdüm diýsemem boljak. Özem diňe hakykaty ýazdym. Ýogsa, haýsy okuwçy garagolluk edýändigini ýa-da ikilik alýandygyny öz erkine boýun alar. Artdyryp ýazanlarym delillenmeler bilen suratlandyrmalar bolup biler. Kemçiligim bar bolsa, onam tejribesizligimi ýöňkäp bilersiňiz. Biparh garamadyňyz ýaly gündeligi ýazmagyň aňsat bolmandygynam aýdaýyn. Bir gün ejem meni tamdyr sowlup getirtmek üçin çagyrypdyr. Şol gezeg-ä ony hakykatdanam eşitmändirin. Ejem weli, meniň eşitmedigime ynanmady. Gaharlanyp öňümdäki ony-muny bellik edip oturan gündeligim garbap alşyna, tas ýanyp duran tamdyryň içine oklapdy. Ýene-de öýde oglunyň eline galam almagyna sebäp bolýan ýekeje depderligi ýadyna düşendir-de, orta ýolda gaýtmyşym edäýdi. Soň bir gezegem diňe ahmal zatlar görýän goňşymyzyň üç ýaşly oguljygy öýümize gelip, meniň hemişelik idähedimiň gurbany bolan, hersi bir ýanyna çaşyp ýatan kitapdyr depderlerimiň arasyndan gündeligim alyp daşaryk çykýar. Edil şol wagtam howlymyzda özüni dört aýaklylaryň hökümdary saýýan enemiň tüýlek mele pişigi birugsat howla giren başga bir pişik bilen söweşe çykýar. Gulaň turuzan gohuna seredip eglenen garagolyň elindäki gündelik bolsa ekin-tikinleri suwarmak üçin gazylan salma gaçyp, dökün bolmak kysmatyndan halas bolýar. Şu zatlary göz öňüne tutup, gündeligimi köp kynçylyklary başymdan geçiren eser diýip hasaplasaňyzam bolar. Ýazýan zadyňy gyzyklandyrmak üçin syrly wakalar gürrüň bermeli, ýa bolmanda hazyna hakynda ýazmaly diýýärler. Biziň obamyzda-ha irden aýdan sözüň guşluga ýetirmän, uly-kiçi harpma-harp gaýtalap bilýär. Şony göz öňüne tutsaň-a obamyzda gizlin syryň boljakdygyna ynanybam oturmaly däl. Hazyna baradaky aýtjak zatlarymy welin, gyzyklandyrmak üçin tapylan hilejik hasaplasaňyz, şu gündelik okap başlanyňyzy hasaba almasak, eýýäm siziň birinji ýalňyşyňyz bolýar. Biziň obamyzda Bathyz hazynasy hakynda ýene bir ýyl ýaşasa, etrabymyzdaky ýeke-täk ýüz ýaşly boljak Mämmet sarydan başlap, Goşulyjylaryň Ýeri üýtgäni bilen Jemi üýtgänok diýen kesgitleme akyl ýetýän her bir okuwçy bilýär. Maňa aýdyşlaryna görä, men şu ýerde mugallymlarymyzyň aýdanlaryny göz öňünde tutýan. Her bir okan täze zadyňdan bir zatlar öwrenip bolýamyşyn. Şony göz öňünde tutup, menem size käbir zatlary öwredip biljek ýa-da her bir ýazylan zady okamalam däl eken diýen düşünjäni oýarjak günleriň indiki bölümlerinde garaşýaryn. Biziň obamyz, meniň obam. Başga obalarda-da şeýledir-le. Biziň obamyzda gün gündogarda dogup, günbatarda ýaşýar. Enem-ä. Ahyr zamana gelen wagty Gün demirgazykdan dogmaly, günortada-da ýaşmaly diýýär. Häzirki ýaly baýyrlaryň aňyrsyndan däl-de, gaýradan Halyk mugallymlaň tamynyň depesinden dogjak günüň nähili görünjekdigi gyzyklandyrsa-da, men beýle bolmagyny isläp baramok. Inimiň aýdyşyna görä-hä ahyr zamana gaty erbet zatmyşyn. Obamyzyň gündogaryndan Guşgy derýasy akyp geçýär. Derýanyň günbatarynda bolsa gündogardan akyp geçýän derýa adaty zat hökmünde seredýän obadaşlarym ýaşaýar. Derýanyň boşaňkyrlan hanasyna esasan ýaz paslynda ýagşyň köp ýagýan döwürler sil gelýär. Sil geldigi obanyň ulusy-kiçisi derýa tarap ylgaýar. Enem welin, meni derýa goýberenokdy. dat-bidat ederdi. Otur öýde, sil alyp gidäýmesin. Enemiň gözüne güý düşüp derýa gitmek kynam bolsa, men ony her gezek başarýan. Ýaňam aýdyşym ýaly, sil gelen wagty derýanyň adamsy ýetik bolýa. Kimler balyk tutýa, kimler örä giden sygyrlaryň yzyna ýüzüp geçenlerinde imgenmän kenara çykmak üçin sil bilen kert kenary opuryp, kiçiräjik güzer ýasaýa. Meň obadaşlarym öz gozganýan emläklerini, gara mallaryny gowy görýärler. Şoň üçinem olar tiz gelen çagy bar işlerini taşlap sygyrlarynyň aladasy bilen bolýarlar. Elbetde, meň ýaly gozganýandyr gozganmaýan emlägiň nämedigine düşünmeýänler, ýagny keýpine tomaşa etmäge barýanlaram köp. Suwuň içinde gerşi bilen şahlary görünýän sygyrlaryň öňünden çykan adamlaň sesem güwläp duran derýaňkydan pes däl. Esasanam aýallar bir ýerde durup bilmän, elewräp ýörerdiler. Nazar jan, sygyrlar baslykmaz ýaly bu ýerinem opuryp ber. Bolýa gelneje. Tygrylaň şahyna häzir bol, garnyňy silkäýmesin. Ejeňe sen ýaly ogul dogrup bermäge gelnejeňde bolsada agaňda gaýrat ýokdur. He-he, bolýa gelneje. Berdi sen näme sömelip dursuň, ýa eliň pil tutanokmy? Bar Nazara kömekleş. Tygrylar läbik suwuň bartly akymyndan keseligine ýüzüp, ýasalan gözelleri tarap haýdaşýardylar. Ýuwaşlyk bilen kenara çykybam bir silkinýärdiler. Soňam Maýam-da-Maýam boluşýan eýelerini sesinden tanap, öňlerine düşüp oba tarap gidýärdiler. Uly gözegiň başujunda läbikden ýaňa agzyny açyp gelýän balyklaň yşkyna düşen balykçylaram özleriçe ýetişiksiz gündedi. Han-ha ýene ikisi ýetip gelýä. Toruňy häzirle! Kenardakylar aňyrrak uklaň, suwa bökäýmesin. Artyk beýdip suwuň içine gitme, akyp gidersiň. Tora ilişer, akjak ýeri bolmaz, süýş aňryk. Bu toparlaryň hiçisine goşulman uly tümmegiň üstünde derýa seredip oturan üç-dört adam agzyny aňkardan Torum daýym bolsa ýetişibildiginden bir zatlar gürrüň berýärdi. Hawa, toşny. Tagal mollaň derýadan akyp gelen ýylydy şol. Ine, seretsem, suwuň ýüzünde bir gujak gök nar akyp gelýär. Derrew çöpläp aldym. Howa-howa gök nar. Görsem bilnip, şire salnypdyr. Sil alyp gaýdan bolmaly. Şire salnypdyr diýip zyňyp goýberer ýaly zatmy ol? Ol çöpüň hemme zady derman-a. Balygam ýatdan çykdy, beýlekem. Hiç kim görmänkä çöpläp çykdym. Öýe getiribem, mal kepbede serip guratdym. Heleýe-de eliňi degräýmegin, syçan derman ýasalýan awudyr diýdim. Ýogsa daşynda gomulyp ýörşümden bir zatlar aňjak boldy. Guradam welin, girdim myrgarasyndan. Päh, ojagaz göknarlar ençe aýlap adyja çaýa dönüp hezil berendir-ä! Şeýle diýip, Torum daýym gözün ýumup ymlaýar. Heleýem zol, sen ýanlagyň gülüni içýän diýýäň welin, ýanlag-a seni beýle ýylgyrtmaly däl diýip müňkürlik edýä. He-he. Şondan bärem her gezek suw gelende, aýaklarymyň özi şu ýeri ylgap diýen ýaly gaýdýa. Kimdir biri daýymy gepletjek bolup, şeýle diýip, gep oklady. Düýäm, tagamyň suwda akan ýyly diýdiň welin, o näme diýdigiň-ä? Daýymam ol wakany bir özi bilýän ýaly edip gürrüň berýä. Aý, oňam öz taryhy bar-da. O wagtlar Taganyň ýaňy hol Çemelabatdaky molla gatnap, arapçany öwrenip, sopy bolup ýören wagtlarydy. Sakgalam goýberipdi. Sakgal diýemde ýadyma düşdi. Ol gün Tagana, Sen sakgal goýberip perişde baryna iş bolup ýörsüň-ow diýsem, Näme üçin beý diýýäň diýýä. Diýmän näme diýdim? Ýaşulylar sakgalyň aşagynda perişde bolýa diýýälermi? Olam eli bilen sakgalyny sypap goýberdi. Hawa, şeýä diýýäler. Menem, Ol-a bir perişde bolýa. Ine, her egniňde-de bir perişde bar diýibem, özüň aýdýadyň. Hawamy? Zaňňar gürlänok. Ana, şeýdip sen ýeke özüň üç perişdä iş bolýaň-da diýdim welin. Seň agzyňa şeýtan tüýkürmedik bolsa zat bilmedigim diýip, hüňürdäberdi. Gülkiň arasynda ýaňky adam ýene gep goşdy. Ýaňy bir gepiňde Tagan molla suwdan akyp gellem diýdiňmi? Hawa, garaş aýtjak. Onsoň Taganyň sopy wagtlary şular ýaly ygally ýyllaň birinde bir aýlap çölde bolýa. Mart aýam owlak-guzyn köpelýän wagty. Gelse ine derýa agzy-burny bilen dolup akyp dur. O-da bir aý çölde bolan adam, yzyna gitjekmidi? Suwam iki-üç gün bolman-a köşeşenok. Daňňar ýürekli görmeli, zyňdy özüni derýa. Menem şonda şu ýerdedim. Balyga gelipdim. Geçme diýsegem etmekdä. Aý bir aýlap çölde bolan adam, şol wagt oň gözüne Baýramsoltandan başga zat görünýänem däldir. Bärde duran adamlaň howsalasy ýetikdi. Gorkaňda-da gyýkylykdan başga eliňden gelýän zat barmy? Suwa giräýme diýip gygyryşyp durus. Tolkunlaram on iki-üç öwra ýokary zyňdy. Bäý, siliň güýjüni şonda görendürün-ow. Soňam tagan ýok, ýitip gitdi. Saňňyldaşyp başladyk. Obamyz-ä täze döräp gelýän mollasyndan el ýuwaýdy öýdýän diýip. Waý dogan diýip garyndaş çykanam tapyldy. Iki ýana elewräp başladyk. Bir minut geçdi, tagan ýok. On minut geçdi, tagan ýok. Galdyk bir alada. Bir seretsek hol ýaly ýerde şeýle diýip Torum daýym eli bilen obadan gelýän ýoluň ugruny görkezdi. Tagan jorabyny sykan bolup otyr. Biz-ä şo diýip tas ýüregimiz ýarylypdy. Ol bolsa öz aladasy bilen, Torum daýym mekdebe tarap elini uzadýa. Aňyrdanam uly arakesmä çykan okuwçylar geläýmezmi? Niýetleri sil görmek bolsa-da, öňlerinde läbigi çümdürilen sakgally biri dur-da. Haý olaň, waý derýadan owgan akyp gelipdir-eý diýip, yzyna gaçyşlary dagy, gelişleriniň çenem däl. Yzynda diňe tozany galdy diýleni boldy. Ha-ha-ha-ha-ha! Soň mollumlar aýdýar, şodur-şodur ýeke okuwçam arakesmede derýa suw görmäge gitjek diýäýse nädersiň diýip. Aýtagan mollada keramatly adamda Allaň nazary düşen bolmaly. Seret heý, şeýle silden diri sypar ýalymy diýsene. Ýa-eý, senem-ä! Şeýle diýip, Torum daýym derhal garşy çykýa. Onda keramat näme işlesin? Men-ä soň bir gün tagana seni derýada özüne alasy gelmedi, agzyna gaçan sülkeý hasaplap zyňyp goýberdi diýdim. Diýýäm, seň gepiň gutarmaz-la. Menem şol sakgally adamdan gaçanlaryň arasynda bardym. Elbetde, çaga aklymyzyň ýetişidir-dä. Biziň obamyz nire, şunça ýoly akyp geljek adam nire? Obamyzyň tomus paslynda bir-ä mekdebe barýan, biram merkezi köçäni hasap etmäniňde, maşyn geçäýse dagy bir sagatlap kirşeni asmandan aslyşyp durýan köçeleri, Obamyzyň daşyny jepekläp oturan bathyz belentliklerini Gimalaýdan pis hasaplamaýan sadaja, ýöne seni diňe daş keşbiňe seredip kimiň ogludygyňy aňlap bilýän üşükli adamlary bar. Täze ýylda arçanyň aşagyndaky sowgatlar demirgazyk polýusdan ýörite gelip, Aýaz babaň goýýandygyna ynanýan kiçijik çagalary, şol sowgatlary getirýäniň Aýaz baba däl-de, ene-atalar tarapyndan satyn alynýanlygy bilýän ýeserje okuwçylar bar. Okuwçy diýemde, ilki bilen ýadyma düşýän, eger gurban gatylaryň ýokarsyna ot basylýan sygyr ýatagyny hasap etmeseň, obamyzdaky ýeke-täk iki gatly jaý bolan mekdebimiz. Şol mekdepde hem Nýutondyr Galileýiň açyşlarynyň dogrulygyna özleri ynansalar-da, men ýaly okuwçylary ikilik goýubam ynandyryp bilmeýän mugallymlarymyz bar. Bahar paslynda biziň obamyzda tutuş Bathy gyz boýunça iň owadan güller açylýar. Şonda obamyzy görmäge göz eliň boş bolsa-da, tapyp bildigiňçe wagt gerekdi. Sary gül diýjekmi, gyzyl gül diýjekmi edil ýerdäki behişdiň barda. Ol gülleň ömrem köplenç öz yssysy bilen haýykdyrýan tomsa däl-de, obanyň çekene mallarynyň ynsabyna bagly bolýardy. Olaň gözellige bolan duýgusyndan garny doýurmak höwesi has güýçli bolanlygy üçin güller ýalmap ýuwudýardylar. Meň üçin-ä obamyzyň iň owadan ýeri gyrak çetde ýerleşýän Jummanyň takyrlygy. Şol takyrlykda tä gün ýaşýança ýa-da ogluny gözläp gelen bir daýza hemmämizi gyrgy gören serçe ýaly edip dag edýänçä, Hezil edip futbol oýnaýardyk. Her günem ejem bilen enemden şol takyr meýdandan üst-başyma ýokuşdyryp alyp barýan kirşenim üçin gep baryny eşidýärdim. Ýogsa mekdebiň öňünde göm-gök otjagazly futbol meýdançasamma. Ýöne biz ýaly işden gaçýanlar üçin ol ýeriň gaçybatalga mümkinçiligi pesdi. Ýaňy bir oýna gyzygyp başlarsyň welin, enem ýa-da ejem durandyr. Düş, hany öňüme diýip, elinde-de orakdyr. Onsoň ýesir düşen esger deýin başyňy salyp, hamala dünýäň iň betbagt adamsy ýaly keçpelegi çalyp barýansyň. Diňe süýdüniň bolanlygy üçin erbet görmeýän sygryňa-da baý igenersiň-ä. Indi iýjek otam meň boýnumaý şoň. Enemem meň igenişlerimi jogapsyz goýmazdy. Ilki mylaýymlyk bilen, Pirli mala sökmek günädir oglum diýip, akyl berer. Soň halys goýmajagymy bilibem, abyr-zabyr eder. Uzakly gün edýän işiň ýok. Bir gujak ot ýyganyň bilen bir ýeriň omrulýamy ýa? Ene, özüň aýdýaň-a, çaga oýun oýnap adam bolmaly diýip. Wah sen adam bolmadan geçen gaýta fandan çykyp barýaňa hany köp gürlemede ýöre çaltrak bir gowy tarapy ot ýygmaga kömekleşseň irden gaýmak iýeňde diliň uzyn bolýady futbol oýnap ýadasagam eşek çapyşygyn gurnaýas öňler obada ulag ýok wagty adamlaň esasy ulagy eşek bilen düýe ekeni Soňky döwür maşynlaryň köpelmegi bilen halys aňňyryp degnasyna degäýmese, indi-hä şol eşeklere item seredenokdy. Öz erkine gezişip ýörler. Bize-de geregi şol. Her kim gökje otlaryň arasynda gezip ýören eşeklerden göwnüni ýaranyny tutýa. Men-ä iki bolup çapmaly bolsa, hökman Oraz bilen artlaşýan. Onsoň pellehana diýlip bellenen ýere ala tozan bolup gaýdýarsyň. Hah, çüw! Ur gatyrak, dep garnyna! Men-ä aýagym ýetişdiginden garnyna depýän. Orazam sagrysyny çybyklaýardy. Birinji bolup gelene-de bir pursatlyk abraýdan başga sowgadam ýokdur weli, şonda-da hiç kimiň ikinji bolasy gelenokdy. Ýeňiş üçin jan edilýärdi. Gaňňasyz eşegiň üstünde oturmagyň aňsat däldiginem aýdaýyn. Eşege-de eşeklik edýäni üçin eşek diýilýär. Tutan eşegiň mesräk ýa-da halys eşek bolsa, gyzdynnap maňlaýyňda toýnak idil möhürläp goýaýmagam ahmal. Onsoň bir aýlap obada eşek tepen adyny maňlaýyňdaky toýnak yzy bilen göterip gezmeli bolýarsyň. Öýe gelseňem enem bilen ejem gygyryp başlar. Eşekden başga oýnamaga zat ýokmy indi saňa? Henizem gözüňi çykarmandyr. Bir ýeriňi döwdüren bolsaň nätjekdiň, hä? Şo wagt edil enemiň öz aýdyşy ýaly, Nätmekden Hudaý saklasyn diýäýesiň gelerem welin, arman günäli başyňy egen bolup duransyň. Häzir islendik bir gaýtarylan jogap gutaryp gelýän igenji uzaldyp biler. Men ana şondan gorkýadym. Başga iş tapmaýan bolsaň göläňe ot ýygmaly ekeniň. Uzakly gün aç dur. Iň bolmanda sapaklaryňy okasaň bolmadymy? Kime çekip beýle bolduňkaň sen? Men şojagaz mümkinçiligem sypdyrmajak bolup, ýaramsaklyk edip başlaýan. Ene, kakam-a daýyňa çeken damaryň gursun diýýä. Ejem bolsa eneme bildirmän gözüni alardýar. Ýaz paslynyň ahyrlan uçurlary baglarda guşlar köpelip ugraýar. Guş awlagy köçedäki sergezdan pişiklerem biziňçe iş edinýän däldir. Biologiýa mugallymymyzyň Janly-jandara rehimdar bolmalysyňyz, guşlar bolsa tebigatyň ýaraşygydyr diýen sözlerini näl-le, Taryh mugallymymyzyň Aw awlamak awa bolan söýgi adamynyň ganynda bardyr diýip, aýdanlaryny tutaryk edinip, ýörite kemandyr sapan oňarynýarys. Soňam daşdyr kesek bilen biriniň penjiresi döwülýänçä ýa-da biri, Eý-we, kellämi ýardylar, kim sapan atýa? diýip gygyrýança, Obanyň içinde üçünji jahan urşuny turuzýardyk. Eger ýaramaz iş hasaplamasaňyz, tomusda süýrgüner tanlar ejemizdir kakamyza bildirmän, Gyşgy derýasyna suwa düşmäge gidýändigimizem aýdyp biljek. Yssy düşmegi bilen tas guramaga golaýlaýan, şoň üçinem okuw kitaplarynda çeşme diýlip atlandyrylan, Biziň bolsa derýa hasaplaýan ýerimizdäki bölek suw çaýlymlarynyň biz üçin suwa düşülýän ýer kemi ýokdy. Ýadaýançaň ýa-da gark bolup, gaýdyp girmen diýýänçäň hezil edip ýörmeli. Derýaň bir çeti ýylgyn tokaýy, beýleki tarapy kirşen gatyşykly çäge üýşmekleri bilen jäheklenendi. Ýöne men size kinolardaky ýaly suwdan çykyp çägäniň üstünde serlip ýatmagy maslahat beremok. Sebäbi biziň günümiz daşary ýurtlylaryňkydan güýçli. Sähel wagtda indamy gyzyl etenä döndüräýýär. Onsoň egniňize köýnegiňiz geýip bilmän köwejekläp ýörersiňiz. Eger-de siz biziň obamyza gelseňiz, hökman meni idäň. Men size şeýle bir gowy güýmenjeleri tapyp bererin weli, nädip gün ýaşanynam duýmarsyňyz. Soň uzak gije, Men şu gün nädip şeýle işleri etdimkäm? Nädip şolary etmäge ýetişdimkäm diýip, oýlanmadan ýaňa ýatybam bilmersiňiz. Meni tapmak beýle bir kynam däl. Obamyzyň orta arasynda ullakan depe bar. Şoň üstüne çykyp, Hemra! diýip, uly iliňiz bilen gygyrjak bolup durmaň-da, öňüňizden çykan birinji adamdan biziň öýümizi salgalaýyň. Men size garaşýan. Düýn enemden bokurdagy kiçijek çüýşäň içine ullakan hyýaryň nädip salynýandygyny soradym. Hyýar çüýşä arkaýyn girer ýaly suw däl-ä. Şoň üçinem ol maňa şeýle bir täsindi. Soňsuz sowallarymdan bez bolan enem başdan sowma jogap berdi. Garaşyber, ulalaňda bilersiň. Şu gün Oraz hyýar düwüp ugrandan, ony çüýşäň içine salmalydygyny aýtdy. Soňam çüýşäni ot-çöplegiň arasynda ýygyşyryp goýmaly. Hyýar ulalandan soň bolsa, sapagyndan ýolup alaýmaly diýdi. Şolar ýaly ýönekeý zatlara-da aklymyň çatmaýandygynyň geňdiginem üstüne goşdy. Eýdip-beýdip hyýaryň çüýşä nädip salynýandygyny-ä bildim. Diýmek indi men ulaldymmykam? Maňa köp kişi seň bolşuň edil çaga ýaly diýýär. Dogrusy men kiçikämem çaga ýaly ekenim. Bu biziň mekdebimiz. Aslynda meniň-ä multfilmden gowy zadyň barlygyna ynanmaýan dogrumyň üýtgemegine mekdebe gitmegim sebäp boldy. Meňem okuwçy boldum diýip begenip baran mekdebim iki-üç günden soň, Irden ukyňdan alyp galýan, dört sagatlap oýnap bolmaýan, Öýeberilen ýumuşlary ýerine ýetirmeseň, ejeň-kakaň urmadyk şarpygyny urýan ýere öwrüldi. Soň-soňlaram men düşünmän geçdim. Näme üçin mugallym dört bilen dördi goşup, dokuz çykarýan okuwçyny halamaýarka? Hemmeler diňe bäşlik alsa, onda kim yzky partada oturyp, sag-aman sapak gutaryp jaň kakylmagyny dileg etsin? Başda hatymyň owadan bolmagy sebäpli azajyk dil ugrundan gowy-kabam başladym. Arman dil edebiýaty sapagy bilenem uzak oňuşmadym. Aýyrgyçlara ýetenimizde mugallymym meni hem gowşaklygym sebäpli gowy hasaplaýan okuwçylaryň arasyndan aýyrdy. Kitaby, kitap okamagy gowy görýän kakamyňam meniň ýazyjy bolmagymy isleýän umydyny hem alyp beren Döwli kitabynyň sahypasyndan samolýot ýasap uçuran günüm puç etdim. Ine taryh dersini welin hemme zatdan gowy görýän. Hiç zat goşmaly däl, ýazmaly däl, diňe gürrüň beribermeli. Mugallymyň ünsli diňlemeýän pursadynda taryha özüňçe düzediş girizseňem bolýar. Barybir taryhyň içinden Spartak ýa-da Gannibal çykyp, Biz-ä beýle zatlary etmändik! diýjek gümanlar ýok. Belli mugallymam Taryhyň atasy Gerodotdyr diýen bolup, geçmiş taryhy-da ata-babaly ediberýärdi. Bir gezek dagy sentýabrda täze okuw ýylyna baranymyzda senenama kalendar barada täsin zat gürrüň berdi. Awgust aýy öň otuz gün ekeni. Ýöne Rim şasy Awgust öz ady dakylan aýyň daýysy Sezaryň ady dakylan iý bolanyndan bir gün kemligi sebäpli, Sentýabrdan awgusta bir gün geçiripdir. Şondan bärem awgust aýy otuz bir gün. Beh, şonda bir begenip, bir gynandym. Gör, ol patyşa sebäpli biziň tomus rugsadymyz bir gün köpelipdir. Wah, aljakmy, Alla, bir gün däl, on gün, näme, birikää ýap durmy diýsene. Özümiň-ä halamaýanym hasapdy. Mugallymyň Matematika ylymlaryň şasydyr diýmegine garamazdan, hiç şol ylmyň şasy bilen jynym jyňkyryşman geçdi. Alta sekizi köpeltsem, iliň tersine hökman meniň jogabym elli çykýar ýa-da kyrk dört. Beýlekiler bolsa, ýüzi nola köpeldibem, jemi nola deňlän bolup otyrlar. Meniň-ä gündeligimde-de hasapdan iň ýokary baham dörtlük, olam käwagt ýitdirýän batdy. Sag-aman jaň kakalyp, hasapdan asypdym diýip begenersiň welin, öňüňde dowzahyň gapysam şeýle gorkunç däldir diýdirýän fiziki otagynyň gapysy abanyp durandyr. Enemiň, Sag aýagyň bilen gapydan girseň, işiň şowly bolýar. diýenini ýatlap, ilki-ilkiler fizika otagyna sag aýagym bilen girýärdim. Iki-üç gezekden soň-a sapak bilmeýän okuwça fizika otagyna emedekläp girse-de şowlulygyň ýokdugyny bildim. Jaň kakalary welin, gelerine, Anna mugallym, fizika algebraň doganydyr, bärde-de matematika bardyr, hasap bardyr diýip. Özem şeýle bir talapkär, gaharjaň. Içiňden geçip gelýän gözlerem birki gije ýatman basyrganyp geçer ýaly etjek. Erbet ýerem sapagy bilýänden soramaz. Işiň aňsadyny ýalta tapar diýlişi ýaly, okuwçyň gowşagynam Anna mugallym tapardy. Gözleýänem men ýaly maňa degjekden Hudaý saklasyn diýip dileg edip oturanlardyr. Bir gezek sapakda öňündäki tejribe stoly öz aýdyşy ýaly elektrik geçirijili zynjyry diýişdirip, bir topar zat çykardy. Iş edibem düzdi. Menem dürli-dümen satylýan bazardaky enjamlar ýaly eken-ow diýip, boýnumy süýndürip geň galyp otyryn. Öz aýdyşy ýaly, zynjyry düzedişdirip bolan mugallym şeýle diýdi. Kim zynjyrdy elektrik togunyň üýtgeýşini görkezjek? Yzda oturan ýerimden elini galdyrar diýip çaklaýanjalarym Men görkezjek mollumda, men görkezjek mollum bolşup, el galdyryp gygyryp başladylar. Mugallym welin olara barymysyňam diýenokdy. Derrew aňdym. Diýmek, bilmeýänlerden sorajak bolýa. Şol pursat gysgajyk bolsa-da, ýaşanja ömrümde iň uly ýalňyşyma sebäp bolan bir pikir kelläme geldi duruberdi. Menem bilýänden bolup elimi galdyraýyn-da, sapaga jogap bermekden sypaýyn diýdim. Soňam özüm aşagyrak eglip, hamala dünýäň bar agram asylan ýaly galmasy kyn bolan elimi ýuwaşlyk bilen galdyrdym. Wah, şo gezek meni Hudaý tutdy diýleni boldy. Öň etmedik töwekgülligiňi edip näme etjek? Otur-da, gömül-le, toguň üýtgeýşini görkezip senden ampir boljakmy diýsene. Şonda Anna mugallymyň, Altyýew el galdyrýa welin, ýa gözüme görünýämikä? Gel hany, gel, Altyýew! Ine, şeýle diýmesi, hamana biri gulagyma, Gündeligiňde ýene bir ikilige ýer bardyr-a! diýip pyşyrdan ýaly bolup eşidildi. Yzky partiden tejribe stola barýançam, iki gezek derläp, üç gezek sowadym öýdýän. Gaýtarmy şatadan başlap gyssanjyma goýnuň piri Musa pygambere çenli kömege çagyrdym. Tüweleme, Altyýew gel hany. Sen bar-a şu çynyň etseň biljek okuwçy welin, özüň ýöne ýygyralyk edýäň-dä. Ýygyralyk näme işlesin diýsene mollum. Men mekirlik etjek boldum. Wah, näbileýin. Şunça okuwçyň içinden saýlap meni görjegiňi. Artyf, hany toguň güýjüni nädip üýtgetmelidigini görkez. Wah, tejribe görkezip bilýän bolsam, men bu wagta çenli Galileý bolaýmajakmy? Durun agaç ýuwdan ýaly bolup. Mugallym özümden bilib-ä bir zatlar etmejegimi aňdy öýdýän. Ol şeýle diýdi. Artyf, hany ilki togy bir birikdir-ä. Men gorka-gorka iki sany sim rozetka birikdirdim. Bagtyma minus plýusy dogry gelipdir. Ullakanjy çyrajyk dym-gyzyl bolup ýandy. Berekella. Hany indi rezestat bilen tok güýjünem bir peselt. Rezestat diýeni şudur-da Allajan diýip süýnmek zadyň çykyp duran nurbatjygyny süýşürip goýberdim. Biraz gump bolandy, biram gulagymyň düýbüne şarp bolandy bilýän. Peseltmän gaýta güýçlendiren bolsam nätjek? Okuwa gelip eşitmedik käýinjim bilen mekdep taryhynda adam ogluna goýlan näler diýdirýän semiz ullakan ikilik alyp geçdim ýerime. Içimdenem ýetişbildigimden hüňürdeýän. Ýene özümde günä goýamok-da. Fizikler eýle, fizikler beýle diýip öwnen bolýalar. Sähel zady ýalňyşsaň gümp boljak bolsa ondanam bir sapak bolarmy? Aslynda fizika diýilýän idili ylym bolsa, alymlar kellesini alma gaçsa dartyş hüjümi nämemi, şony açdym diýip öwnüp ýörmezdiler. Düşünjeli adam kelläňi alma gaçsa ilki bilen bagyň miwesiniň ýetişendigini aňmazmy? Şeýdip menem mekdebimizde fizika otagynda lampa ýaran okuwçy ady bilen uludan kiçä belli adam boldum. Saman otla at gazan boldy meňkem. Dogrusy bir zada anyk göz ýetirdim. Hiç haçan bilmeýän zadyňy bilýänden bolmaly däl ekeni. Şol pursat bolsun ýa-da soň bolsun barybir ýalanyň aýan bolýandygyna akyl ýetirmelidigine düşündim. Ilki basjak ýoluňa seretmeli ekeni. Hawa. Kitaplarymy pytradyp, enemiň gözegçiliginiň astynda öý işlerimi dymtynyp otyryn. Gözüm kitapda bolsa-da, bar pikirim inemiň ýanyna myrlap beten pişigimiziň sapaga taýýarlanmak aladasynyň ýoklugy baradaky. Görübilmezçiligimiň daşynda. Enem jorap örüp oturyşyna käte onuň arkasyny sypaýar. Şeýdibem meň pişigimize bolan basdaşlygymy hasam meçew görýär. Ahyryn saklanyp bilmän, eneme habar gatdym. Ene, şu gün Aýna mollum kitap okamaýan adamlaň beýleki adamlardan düşünjesi pesdir diýdi. Dogry aýdypdyr-da. Hym. Ýöne senem kitap okaňow-a, ene. Enem gözüni alartdy-da, ýanyndaky ýatan hasasyna elini ýetirip, meň sowalyma sessiz jogap berdi. Enemiň hasasyny elledigi, Ýene bir gezek agzyňy açdygyň bäriňden şu barar! Diýdigidi. Hasany göreninden Meleje assyrynlyk bilen enemiň ýanyndan gaçmak bilen boldy. Sebäbi enem gahary gelen wagty pişigi bilen hasaly gürleşýärdi. Elbetde, meni urşy ýaly gaty urmazdy. Ýöne Meleje Hasanyň ýerinden gozgalmagynyň kän bir gowulyk bolmaýanlygyndan ýeterlik habarlydy. Ine, indi pişigem birahat boldy. Men bolsa tersine rahatlandym. Dogry-da walla. Ýöne kitap okamaly olam ýatmalymy. Şu gün Aýgül üçlük alany üçin aglady. Biz-ä ikilige-de, üçlige-de öwrenişen. Men oň horkullap oturyşyna seredip şeýle netijä geldim, ikilikçiler bäşlikçilerden mert bolýarlar.

Taryh mugallymymyzyň Agyr pursatlar adamlary bir-birige ýakynlaşdyrýar diýip aýdýan sözi Oraz bilen ilkinji dostlaşan wagtym ýatlanymda biygtyýar ýadyma düşýär. Dördünji synpda okaýan döwürlerim, öňküler ýaly ähli sapakdan ýeke mugallymyň okatmaýanlygynyň özem indi başlangyç synpdaky hezilligiň bolmajakdygyny aňladýardy. Her bir sapagy aýry bir mugallym okadýar. Her mugallymam öz bilenini öwredýär. Kimsi sapak bilmedige ikilik goýýar, kimsi bolsa goýan ikiligini hem ýeňil hasaplap, Sen geçen gezegem gürlemäni sypansyň menden! diýip, gulagyň düýbüne bäşligem goýýardy. Umuman aýdaňda öňki düzgün ýokdy. Men gowy endik däldigini bilsemem, öňde oturyp her geçeniň aýagyna badak salýardym. Tudurylyp gidýän okuwçyny görmek käwagt alynýan bäşligiň keýpine barabardy. Ol hereketimem bir gün nobatdaky gezek köplenç durýan ýerim bilen otagyň burçunda jeza çekmegime sebäp boldy. Şol günem synp otagymyzyň burçuna ýeke özümiň eýelik etmegimiň soňy nokat goýuldy. Sebäbi geçen sapakda Daşy çyzuw diýen ýazgyly kitaby paýlan Sona mugallym, Öý üçin etmedikleri bir başdan burça geçirip başlady. Sapagyň başynda Aýagyma batak saldy diýip ýamanlan Jeleniň kömegi bilen burça geçmegim ýerine ýetirilmedik öý işim üçin ikilik almakdan halas etdi. Ana şonda men Erbet zat edip gowy zada garaşma diýýänleň ýalňyşýanlygyna göz ýetirdim. Möwriti bir mahal geçip reňkleri solan mekdep diwaryna burnumy diräp durşuma, Mugallymyň käýinçleriniň synpda şu wagt diňe maňa degişli däldigi, sebäbi men eýýäm ilkinji minutlarda ýeterlik käýinjem, jeza-da alypdym. Jelene bolsa kinämiň minnetdarlyga öwrülmegine getirdi. Öýe berlen ýumşy etmänligi üçin burça geçip ugran synpdaşlarymy görüb-ä, meň üstümden gülenleriň laýyk haklaşygy diýip düşündim. Beh, birinji sagatdan şowsuz gün bollow, diýip, gaçan keýpim, edil altydan soň ýokary galýan sagat dilleri ýaly öz-özünden göterilip gitdi. Biziň synp otaglygymyzda bary-ýogy dört burçuň bardygy üçin, mugallymyň aladasy bilen meniň ýanyma-da biriniň gelmesi uzaga çekip durmady. Şol gün öý işini ýerine ýetirmedik dörtden kän eken. Olary aýdanym saňa-da degişli. Ýene bir gezek öý işiňi işlemän geläýseň, menden beýle ýeňil sypmarsyň, diýen mugallymyň käýinijiniň yz ýany okuw ýylyň başynda beýleki B synpyndan bir okuwçynyň artykdygy üçin synpymyza geçirilen Oraz ýanyma geldi. Elinde-de kitaby. Ýeňil jezada ikilik bilen burçda durmak bolsa agyry dagy nähilikä? Ol elindäki kitabynyň sahaplaryny agdaryp durşuna hüňürdedi. Men jeza çekmek boýunça ep-esli tejribe toplanlygym üçin oňa göwünlik bermäge çytraşdym. Ýuwaşja pyşyrdadym. Burçda durmak beýle bir kynam däl-ä. Gowy ýer-ä, sapak okamakdan sypýaň. Dik durup ýa-da saňa molluma seredip pahyrsyrayýaň, mollum bolsa ökünýändir öýdýä. Onsoň nebsa galyp, Indi gaýtalama diýip, ýeriňe geçirýä. Oraz aşaklyk bilen ýüzüme seretdi-de, mekirlik bilen ýylgyrdy. Aý, menem burçda köp durdum-laý. Orazyň gamyş ýaly inçejikden uzyn göwresinde ilki bilen gözüňe ilýän zat kellesiniň dörtden bir bölegini tutup duran gulaklarydy. Kitapda ýa-da multfilmde gören Çeburashka diýen jandarym ýatladyp durdy. Gulaklaryny gizlemek üçin ol elmydama saçyny gulaklarynyň üstüne düşürip gezýär. Gahary gelen wagtynda sizi sag-aman tabşyrsam, bir hepdeläp begenjime uklamasam gerek diýýän öňki synp ýolbaşçymyz Nabat mugallymyň tersine, täze bellenen synp ýolbaşçymyz Maral mugallymyň bar jyny okuwçylaryň saçlaryndady. Ol Oraza-da zem-zem haýbatyny atýardy. Ertiriň özünde saçyňy deňledip gelmeseň, özüm geçi gyrkýan gyrkalygym bilen daşyňa geçerin. Orazyň her gezek saçyny aldyrman gelmegi bolsa, şol gaýçynyň mekdebe gelmek ähtimallygyny barha ýokarlandyrýardy. Şol wagtam onuň saçlary ösgündi. Depesinden seredäýmeseň barlygy-da bildirmeýän tahýasyny düzedip, aşaklyk bilen maňa sakgyç uzatdy. Al çeýneseň. Özem gawundy. Şeýle diýibem tarypyny ýetirdi. Birden mollum göräýse näme. Men şeýle diýip, ätiýaçlygymyň bardygyny bildirip, kimdir birine jan edip bir zatlar düşündirýän molluma ümledim. Oraz gözüni güldürdi. Ýanymyza gelse, ýuwdup goýbereris. Ine, şeýdip, ilkinji dertdeşligimizden soňam biziň dostlugymyz başlady. Indiki sapaga giremizde Orazyň ýanyna geçdim. Uly synpa geçmegiň bir gowy tarapam bardy. Olam her kim isleýän ýerinde halan kişisi bilen oturyp bilýändigi. Eger synpymyza ýolbaşçy bellenen okuwçy Oraz bilen Hemra bile oturanokdylar diýip, bizden taýak iýmek ähtimallygyny unudyp, mugallymlary ýamanlamasa ýa-da synp ýolbaşçymyz käte bir Her kim ýerli-ýerinde otursyn diýäýmese, hemişe Oraz bilen oturýardym. Öňki partadaşym Aýgülä ony taşlap gaýdanym üçin menden göwün edibem durmady. Gaýta şonuň iki meseledir diktant ýazmadan dynnym diýip begenýän bolmagy-da ahmal. Ýanynda gorsanyp, bir ýerde oturyp bilmeýänligim üçinem menden ýadarça bolandyr. Kä eline galtaşyp depderini çyzdyrardym, käte galamyny bukup goýardym. Aýagyny basmak, saçyny çekmek bolsa bärkije zatlardy. Şol sebäpdenem gowy ýoldaşymdan aýra düşdüm diýmäge onda esasam ýokdy. Hawa, şeýle. Ine, Oraz bolsa maňa görä ilhalyrakdy. Özi islese ikimiziň mydamalyk ýaranymyz bolan ýaltalyga gol bermese, islendik sapakdanam gowy ýetişýärdi. esasanam taryha janköýerdi. Taryha degişli kino bolsa dagy hezil ederdi. Uzakly gün telewizoryň başyndan aýrylmazdy. Ertesi günem mekdebe barýançaň, Tä bes edäýow indi! diýýänçäň samyrdar barar. Rim bir günde gurulmady, mister Sezar. Ol mister Sezar diýip bilgeşleýin aýdýardy. Seň ministriň-ä heňe gelmeýä diýäýdigiň Sezaryň adamyň deň hukuklygyny esasy meselä çykarandygy üçin tagta geçen gününden başlap tä ýigrimi bäş ýerinden pyçaklanyna çenli aýdýardy. Dogrusy men oňa ynanyp duramokdym. Taryh bir rezin ýaly zat, çeken ýeriňe süýnüp barýar. Ony öz mysalymda-da aýdyp biljek. Ana şonuň üçinem men taryhy ynamdar zat hasaplamokdym. Şeýdip senenamadyr gündeligimiziň sahypalaryna garylyp, bir-birden geçip barýan günleriň yzyna düşüp barşymyza, ikimiziň elmydama bile tirkeşýändigimiz göz öňünde tutup, synpymyzyň iň ökde okuwçysy Nursähet bir gün bizi Don Kihot bilen Sanço Pansa meňzetdi. Elbetde biz Don Kihodyň kimdigini bilemzokdyk. Bir sebäp bilen özümize ýatladylan duýduryşdan soň has owadan lakam saýlamagyň ugruna welin, Çykmaly bolduk. Sebäbi wagtynda gowy lakamly bolmasaň, adamlaryň-a saňa gowy lakam dakjakdygyna ynanyp oturmak gerek däl. Obamyzdaky Çary güjük ýa-da Nazar çüýşe ýaly adamlaň lakamlaryny özleriniň höwes bilen saýlamadygyna şübhelenip duramok. Ilki bilen hepdede üç gezek gaýtalanyp görkezilýän Üç muşketýor kinosyndan täsirlenip, üç muşketýor bolmagy ýüregimize düwdük. Ýöne bize goşulyp bagty getirjek üçünji muşketýor kim bolmaly diýen sowal öňümizde keserip durdy. Onam daş ýerden gözlemeli däl-de, öz synpymyzdan tapmalydyk. Dost seniň golaýyňda bolsa gowy ahyryn. Ilki bilen Mergende saklandyk. Arman Garaýagyzdan uzyn boýly Mergeniň çyzuwdan, surat çekmekden ökdeligi ony bize goşulmak bagtyndan mahrum etdi. Bize goşuljak himiýadan sapak berýän Halyk mugallymyň aýdyşy ýaly, halkara baha alýan, ýagny üçlükçi bolmagy zerurdy. Oraz ökde okuwçyny dost tutunmak ýagdaýyny it bilen pişigiň gatnaşygy bilen düşündirdi. Biziň yzymyzda oturýan gaýgysyzam, obanyň aňry uçunda ýaşaýandygy üçin muşketýor bolmak bagtyndan binesip boldy. Onsoň Toýly, Ataş, Kerwen, hemmesinde hem talaba laýyk gelmeýän bir kemçilik tapyldy durdy. Görüp otursak, asyl synp boýunça kemçiliksiz okuwçy, muşketýor bolup biljek diňe Oraz ikimiz ekenik. Synpymyzyň iň görellili okuwçysy Nursähediň üstünden-ä göni böküp geçdik. Ökdelige ökdelik welin, onuň kakasam mugallymdy. Oraz bir ýerlerden eşiden nakylynyň salam getirdi. Mugallymyň çagalary bilen iş salyşaňda seresap bolmak gerek. Gurt çagasy ekdi bolmaz. Esenim şkitýor etmek barada bolsa, Oraza hiç zat aýdyp bilmedim. Näme üçindir, Oraz ony halanokdy. Özüniň aýdyşyça-ha, onuň bilen jyny jyňkyryşanokmyş. Men, Bolmasa toparymyza gyz alaýaly! diýip, häsiýeti edil oglan ýaly diýdirýän Jereni görkezdim. Oraz ör-gökden geldi. Ýok-how, bize Žanna Dark gerekgäl, bizem mşketýor gerek! Gepiň keltesi, muşketýorlyk toparymyzam, toparyň arkasyndan aljak adymyzam ugruna bolmady. Eger şol wagt kimdir biri bize, Islegiňe görä özüňe ikinji ady almak diňe patyşalara başardýar diýen bolsady, ahmal üçünji muşketýory gözlemek geregem bolmazdy. Barybir lakam tapynmak höwesi bizden aýrylyp gitmedi. Täze lakam tapýançak, Don Kihot ýaly bolgusyz lakam ýene bir gezek bize ýanaşdyraýsa, bir aýlap dünýä göýä gören göz bilen bakmaly boljakdygyny Nursähede duýduryp goýduk. Şu bäşlikçi okuwçylaň dili siňňilli ýaly bolýar. Bir zat aýtdyklary derrew yzyny alyp göterjekleri tapylýar. Özümize mynasyp at gözläp ýören wagtlarymyzdy. Orallaryň ammarlarynda gyş üçin samana gömlüp goýlan almalardan garnymyzy göjäp otyrdyk. Oraz hamala täze çyş eden ýaly dabara bilen özüniň gelen netijesini habar berdi. Hemra, Owara, neme, Don Kihot diýen bir kitap bar eken-ä, özem dünýäde iň gowy kitapmyşyn. Onam Sebastianmy? Oraz şeýle diýip kellesini gaşap, awtoryň adyny ýatlamak üçin ýadyna agram saldy. Barybir ýady ony ýüňsakgal etdi. Ýa sergezdandym-aý, öz-ä biri ýazan eken. Men heniz suw süýjemedik gyş almasynyň turşusyna ýüzümi kürşerdip oturyşyma. Bolmanam kitap bolsa biri ýazmaly bolar-da diýdim-de, oňa sowal berdim. Sen nireden bilýäň ony? Aý, düýn multigy garaşyp otyrkam telewizorda diňledim. Şonda bir adam atynyň şowly ädimleriniň astynda Don Kihot yzyna eşekli nemäni, Sanço Pandany tirkäp, şöhratly taryhy bilen dünýä edebiýatynyň altyn prontyna girip gitdi. Diýip, edil Täjigözel mollum ýaly şeýle bir owadanlap öwdi. Onsoň men-ä birhili muşketýor bolanymdan Don Kihot bolanym gowy gördüm. Men elimdäki ýarysy iýilen almany bir gyra oklap, derhal garşy çykdym. Hä, sen-ä indi atly Don Kihot bolmaly, menem eşekli Sanýa Panda bolmalymy? Orazam ýeň bererli däldi. Aý, Don Kihodyň boýy uzyn bolupmyş. Ine, meňem boýum uzyn. Onuň dostunyň boýam edil seňki ýaly kiçi bolupdyr. Beýle maglumatlary eşidenim bilen ylalaşjagam menmi? Tutdum dawany. Kimiň at barka eşek münesi gelýär. Emma Orazam eýýäm ata öwrenişen eken, düşesi gelenokdy. Diňe men Don Kihot boljak diýip durdy. Meňem eşege münesimin gelmeýäni gaty çyndy. At meňki, Don Kihot men bolaryn. Ýok, men Don Kihot, seň boýuň kiçi. A sen bolsaň gamyş ýaly inçe. Özem bu hargulaklaryňa şemal düşüp, atyň üstünde barybir uzak oturyp bilmersiň. Sen bolsa bu boýuň bilen ata münüp bilmersiň. Arman taryhy eşekli ýa atly girmek üçin turulan dawamyza biziň gyş ammaryna girenimiz aňan Orazyň ejesi nokat goýdy. Edil hemme ejeler ýaly gyşa niýetlenen zady diňe gyşda iýmeli diýen pikirde bolan Maýsa gelnejemiň eline düşmezlik üçin derrew gaçmak bilen bolduk. Ylgamaly bolsa duran ýerimdir welin, ýöne häzir Orazdan galaýsam nädersiň? Yza çekilmeler adamlary ýakynlaşdyrýar. Oraz ylgap barşyna härki dörän sowuklygy ýumşatmak üçin gep atdy. Hemra, gel şu lakam gözleme goýbolsun edeli. Biderek dawa, goh gerek dällaý. Men ýylgyrdym. Ine, bu pikiriň welin ajaýyp. Haslap barşyma Oraza elimi uzatdym. Olam göwünjeňlik bilen elimi gysdy. Ýaraşdyk. Iki adamyň pikiriniň deň gelmesiniň esasynda-da dostluk döreýär, berkeýär. Şu sözleri bir ýerde eşiden bolmagymam ahmal. Astronomiýadan sapak berýän Bilbil mugallyma şeýle diýip sowal berdim, Başga planetada ýaşaýyş barmyka? Şonda mugallym närazy boldy. Altyýew, senem oturyp-oturyp bir zatlar tapaýýaň-da. Elbetde bar. Astronomlar ýaşaýşyň alamaty bar bolan ýüzlerçe planetalary hasaba aldylar. Ähli mugallymlardan ýuwaşlygy, şonuň üçinem özüňi gyzyklandyrýan islän sowalyňy berip bolýandygy üçin okuwçylar sapaga degişli bolmasa-da Bilbil mugallyma ýerli ýerden sowal berip başladylar. Mugallym, Onsoň ol adamlaň daş keşbi nähilikä? Daş keşbi barada-ha anyk maglumat ýok bolaýmasa. Şolaň hirsiniňem öz atlary barmyka? Men näbileýin. Biziň planetamyza hem gelerlermikä? Gelmekleri ahmal. Mugallym, Şolar sizden bir okuwçyňyz ber diýip sorasa kimi bererdiňiz? Turan gohy kellesini tutup oturan mugallym Orazyň bu içgüjükli sowalynam jogapsyz goýmady. Ýanyndaky Altyýewi berip goýberdim. Hemmeler berdiler pakyrdyny. Men ör-gökden geldim. Näme üçin meni, mollum? Başga planetalylar diýip, kuwçularyň peltesine ot degerenime içi ýanyp duran mugallymyň jogaby nagt boldy. Bir samsygyň azalmagy synpymyz üçin uly ýitgi bolasy ýok-la. Men eşidiler-eşidilmez edip hüňürdeýän. Ýöne olar samsygy berip goýberjekden has akylly bolaýmasa. Näme? Näme diýdiň? Şu gün plan mollum ýok gaýdyberiň diýen habardan gowy täzelik barmyka. Agşam togumyz kesildi welin hezil etdim. Öz ýanymdan ertir mugallymlara Agşam çyra söndi, şoň üçin öý işimi işläp bilmedim diýerin diýip begendim. Soňam Biziň-ä çyramyz sönmedi. Bahana etme! diýmezler ýaly, mugallymlaňam powy kesilen bolubersin diýip, dileg etdim. E sen maňlaýyňy ýüz gezek dyrnasaň hindi bolýaň! diýdi. Ýöne hindi bolanok ekeniň, samsyk bolýan ekeniň.